Du brauchs en neie Brëll? Mir sinn do! Oder Kontaktlënsen? Mir sinn do! Du muss deng Ae lasere loossen? Mir sinn do! CMCM, Mir sinn do fir jiddereen!

Gudden Owend am Journal haut mat dësen Haaptiwwerschrëften, D'Präisser op der Pompel explodéieren mat historeschen Haussen, den Diesel klëmmt moar ëm 38,4 Cent de Liter, de Masutt ëm 40 Cent an och all déi aner Zorte gi massiv méi deier. Wärend an der Ukrain weider russesch Bommen erofginn, probéiere weider Dausenden Zivilisten aus de Stied erauszekommen.

Jo, et war gewosst, et géif méi deier ginn, mee wann een dann dës Präiser schwaarz op wäiss gesäit, kann een et bal net gleewen. Vu muer un op der Pompel plus 38,4 Cent fir den Diesel, dee klëmmt domadder op iwwer zwee Euro de Liter. Beim Masutt ass et souguer eng Hausse vu 40 Cent de Liter, respektiv 32,4. An dann och béid Zorte Bensinn klamme, wann och net grad esou staark, ëm 23,2 Cent. respektiv 16,7 Cent de Liter. Jo, wéi reagéieren d'Leit op dës massiv an historesch Hausse, déi jo vun Hallefnuecht un gëllt? De Serge Pauly ass elo op enger Pompestatioun an der Stad. Serge, wéi gesäit et op der Plaz aus?
Jo Fränk, dat heiten ass e raren Artikel, eng fräi Zapseil. Et ass eng Noriicht, déi vill Leit erféiert huet. Et wosst een zwar, datt et géif méi deier ginn, mee esou eng massiv Präishoss huet hei wahrscheinlech keen erwaart. Du hues virdrun d'Wierder historesch benotzt. D'Präishoss ass effektiv massiv. Um 6 Auer koum d'Nouvelle eraus a spéitst véierel op 6, hallwer 7, Hunn huet ee gemierkt, dass d'Leit déi Nouvelle matkritt hunn a si hunn dann um Wee heem vum Büro heem vun der Geleeënheet profitéiert, fir nach eng Kéier voll ze tanken. An och Leit, wou den Tank eigentlech nach dräi Véirels voll war, déi hunn profitéiert, fir wierklech bis uewen hinner ze fëllen. Well d'Rechnung ass séier gemaach, Wann een haut 25 Liter Diesel tankt, da kann ee par rapport zu muer knapp 25 Euro, pardon, knapp 10 Euro spueren. Jo, ech hunn virdrun hei dann op der Tankstell och den Bolz bei de Leit gefillt an ech wollt vun hinnen wëssen, Wie reagéiert der op déi Nouvelle an plangt der vläit elo eventuell manner mam Auto ze fueren? Choc, choc jo, parce que ils finissent pas de remonter le prix, nous on ne sait pas quoi faire parce que c'est quand même trop cher hein. Ëmmer esou deier tanken ze goen, dat ass wierklech keng Optioun méi. Dat deet ferme wéi well. Lo a 14 Deeg oder an enger Woch ass en zweemol esou ferm an d'Lut gaangen. Ech fannen dat ass enorm. Wann een nach e bësse mat aner Länner vergläicht, hate mir et och bis elo awer esou gesot nach gutt mat deene Länner hei niewendrun. Ech mengen ech fänken un elo mam Bus ze fueren. De Bus ass och gratis an dat ass awer vill Suen an voilà. Vélo, Tram, Train. Bus, n'importe. Ech fuere mëttes op d'Aarbecht an dann owes erëm heem. Ech mengen, dat maachen ech an Zukunft awer mam Bus, well soss gëtt dat awer e bëssen deier. D'Busverbindungen hu mer net gutt, also musse mer den Auto huelen a geet net anescht.
Jo, do héiert een éischter Resignatioun eraus aus deenen doten Aussoen. Vereenselt hunn awer och verschidde Leit sech opgereegt. Déi hu gesot, jo, d'Regierung muss eppes maache fir déi dote Präishoss einfach ze deckelen, do muss eppes ënnerholl ginn. An effektiv, d'Präisser waren nach ni esou héich. Fränk, du hues et gesot, den Diesel, dee wäert ëm Mëtternuecht op zwee Euro eelef klammen. Dat ass eng Hoss vun 22 Prozent. An ech hunn nogekuckt, op den Dag genee virun engem Joer huet de Liter Diesel nach 96 Cent, also knapp en Euro manner kascht. An och beim Bensinn, um Beispill vum 95 er, ass d'Hausse enorm, dee wäert op 1 Euro 89 klammen. Dat ass eng Hausse vu 15 Prozent. An haut virun engem Joer waren dat nach 62 Cent Manner. Esou Leit, déi gemengt hunn, datt d'Ukrain dann awer relativ wäit fort ass, deene wäert spéitst haut kloer ginn, datt dee Krich och fir eis hei zu Lëtzebuerg nach zimlech ongemittlech wäert ginn. A jo, Fränk, ech wäert elo dat selwecht maachen, wat s du wahrscheinlech och nom Journal méchs, volltanken an domadder hei vun der Eecher Plaz Zréck op de Kirchbierg. Jo et ass schon verréckt déi Präiser wéi déi an d'Luucht ginn. Merci Serge. Op d'Plaz. An et ass och net vu Muttwëll wann d'EU Kommissiounspresidentin haut un d'Bierger appeléiert Energie ze spueren. D'Fro ass wéi spueren? Greenpeace Däitschland huet 10 Pisten ausgeschafft wéi een manner ofhängeg vu Pëtrol a Gas aus Russland kéint ginn. Moossnamen déi op d'mannst zum Deel en direkten Impakt op de Portemonnaie vun de Bierger kënnen hunn. Jeannot Ries. D'Palett ass breet, ma zum Beispill wat d'Mobilitéit ubelaangt, engem Erofsetze vun der Vitess op de Stroossen. De Rechnunge vun der Ëmweltorganisatioun no kéint en temporäert Erofsetze vun der Vitess op Autobunnen op 100 respektiv Landstroossen op 80 den däitschen Import un Pëtrol, ëm zwee Komma fënnef Prozent d'Joer reduzéieren. Greenpeace proposéiert och, op kuerzen Distanzen de Vëlo ze huelen, grad ewéi weideren Homeoffice oder ënner anerem autofräi Sonndeger ewéi an de siwwenzeger Joren. Propositiounen, déi hei zu Lëtzebuerg am Mobilitéitsministère mat gemëschte Gefiller opgeholl ginn. D'Testen erofsetzen op den Autobunnen, dat hëlleft d'Fluiditéit vum Trafic och ze hiewen. Dat si och Saachen, déi mir entretemps zu Lëtzebuerg maachen. Sécherlech méi Vëlo fueren mécht och Sënn, well de Vëlo op ville Strecken a haaptsächlech kuerzen Distanze vill méi efficace ass. Also de ganze Koup Saachen, déi ech ganz an der Rei fannen. Et gëtt awer och Saachen derbäi, soen ech lech ganz éierlech, do sinn ech net iwwerzeegt dovunner, well ech einfach keen iwwerzeegenden Unhänger vu sou Symbolpolitik sinn, zum Beispill den autofräie Sonndeg. Wien doheem Brenne spuere wëll, deem gëtt proposéiert d'Temperatur an der Wunneng ëm ee Grad erofzesetzen. Eleng dat géif de Verbrauch u Masutt ëm 6 Prozent reduzéieren, sou Greenpeace Däitschland. Net näischt op engem Moment, wou hei zu Lëtzebuerg en 1.000 Liter Tank ronn 1.555 Euro kascht. D'ONG proposéiert och, méi séier, méi massiv op Wäermepompel ze wiesselen. Do si mer bei der EU-Kommissioun hirem Green Deal. Dem Switch vu fossilen Energien op erneierbarer. Et ass ganz, ganz kloer, datt mer an Europa an den Investitiounsschwéierpunkten, déi mer generell setzen, endlech musse verstoen, datt net nëmmen aus klimatologesche Grënn, mee och aus soziale Grënn, och aus Grënn vu Fridden. Dofir maan ech mer och vill Méi als Défenseminister fir emmer ze soen, datt et en enke Lien gëtt tëschent Klimawandel a Sécherheetspolitik, datt mer aus där Ofhängegkeet vun deene fossilen Energieträger erauskommen, well virun allem déi Energie, fossil Energië ganz vill aus Länner kommen, déi net onbedéngt no ervirstechen als grouss Demokratien. De Krich an der Ukrain a seng direkt Konsequenzen op onsen Alldag. Méi wéi jee gi mer ons bewosst, wéi wäit den europäesche Kontinent vu verschiddene Staaten ofhängeg ass, wat d'Energieversuergung ubelaangt, awer bei wäitem net eleng déi.
Jo, an de Krich, dee geet mat aller Häert weider. Haut sollt eng Wafferout gëlle fir verschidde Stied an der Ukrain, fir datt Ziviliste kënnen evakuéiert ginn. De russesche Militär huet d'Hafestad Mariupol awer ëmstallt a kritt virgeworf, iwwer 400.000 Awunner als Geisel ze huelen. Méi spéit de Mëtteg sinn d'Attacken op d'Stad erëm ugaang a souguer eng Maternité gouf dobäi getraff. De Resumé vum véierzéngten Dag Krich an der Ukrain lo vum Petz Bartz.
Eng russesch Loftattack op eng Maternité wärend enger Wafferou, do kéimen alleguer d'Elementer zesummen, fir sech als Krichsverbriechen ze qualifizéieren. Der Gemengeverwaltung vu Mariupol no léichen nach Kanner ënnert dem futtissen Gemaier an e Rettungsasaz géif lafen. Déi humanitär Katastroph an dësem Krich ass mat am gréissten zu Mariupol um Asowmier. Russesch Panzer stinn an der Stad, bal eng hallef Millioun Awunner sinn an de Kellere verstoppt. Versich ze evakuéieren mussen ëmmer erëm ofgebrach ginn. Mee och zu Sumy am Norde vun der Ukrain sinn d'Deplacementer vun Zivilisten iwwer d'Stroossen net sécher. Ëmmer erëm gi präzis Autoe vun Ziviliste viséiert. Kaum eng Ofmaachung Fir eng zäitweileg lokal Wafferou gëtt iwwerhaapt agehalen? Déi meescht Leit probéieren nach ewell duerchzekommen, wat net ëmmer riicht ausgeet. A senger deeglecher Televisiounsusprooch verlaangt de President Selenskyj weiderhi vun der NATO de Loftraum iwwer der Ukrain zouzemaachen. An e probéiert och Drock ze maachen, datt endlech eng Decisioun fält, wat d'Kampffliger ugeet, déi Polen den Ukrainer wëllt vermaachen. Zu Tschernobyl wier de Stroum ausgefall, zanter russesche Militärzentral besat hält. Dofir kritt d'IAEA zu Wien keng Kontrolldate méi aus dem geschmollte Reakter iwwerdroen. Gefor géif awer keng bestoen. Russland ass der Rating-Agence no geschwënn finanziell net méi solvabel. D'Sanktioune vum Weste gräifen. Iwwer 300 multinational Gesellschaften hunn d'Land bis ewell verlooss. Déi rezentst dovu si Coca-Cola, McDonald's a Starbucks. Zéngdausenden Aarbechtsplaze ginn doduerch verluer. D'Zentralbank huet de Change gestoppt. An haut, um véierzéngten Dag vum Krich, kënnt Moskau mat engem neie Krichsgrond, deen ee bis ewell der Welt virenthalen hat. Dokumenter, déi ee fonnt hätt, géife beleeën, datt d'USA der Ukrain militäresch Laboe finanzéiert hätten, wou Biowaffen entwéckelt gi wieren. Och d'Pescht an Anthrax wieren Deel vum Programm gewiescht. D'Virwërf ginn als iwwerspaant absurd vum Pentagon dementéiert. An um Maidan, der Plaz vun der Revolutioun zu Kiew, huet de Symphonieorchester vun der Stad haut gespillt. Vun de soss iwwer 70 Museker sinn der nach just ronn 20 an der Haaptstad, déi aner si mëttlerweil geflücht.
Dem UN-Flüchtlingshëllefswierk no wäre mëttlerweil zwou Millioune Mënschen aus der Ukrain geflücht. Och Lëtzebuerg preparéiert sech op eng massiv Flüchtlingswell. Mir brauchen eng parallel Struktur fir den Accueil an d'Immigratioun vun ukrainesche Flüchtlingen. Dat sot den Ausseminister de Moien op enger Pressekonferenz, wou hien och Detailer iwwert d'Situatioun an déi nei Demarchen ginn huet. Raphaël Dickes. De Schuck um Kierchbierg, eng vun aktuell siwe Plazen am Land, déi amenagéiert goufen, fir den éischten Accueil vu Flüchtlingen aus der Ukrain z'assuréieren. Am Ganze sti lo mol 803 Better zur Verfügung. Och an der Wanteraktioun, u sech jo fir Sans-abrieë reservéiert, kënne bis Enn Oktober Flüchtlingen opgeholl ginn. Dat si verschidde Gebaier An déi verschidde Populatioune sinn och getrennt vunenaner. An dat, wat do zirkuléiert, dass déi misste mueres aus dem Gebai, dat ass net richteg, dat ass falsch. D'Flüchtlinge kéinten sech déi ganz Zäit iwwer bannen an der Struktur ophalen, wa se da wéilten. Stand de Moie waren 378 vun den 800 Better besat, haaptsächlech vu Fraen a Kanner. Ma d'Sich no Infrastrukture geet weider. Eng Hal fir 500 bis 1.000 Persoune gëtt gesicht, grad ewéi méi durabel Logementer. An do si mer amgaange mat de Gemengen, mat dem Service national de jeunesse, eng Dose Strukture wäerte mer do kuerzfristeg operationell hunn. Dorënner sinn Hotellen, An et si sechs aner Gebaier, Centre culturel an esou weider. Mat wéi vill Leit ze rechnen ass schwéier soen, genau sou wéi een och net weess wéi vill Persounen aus der Ukrain scho bei Privatstéit ënnerkoumen. Fir eng besser Organisatioun vum Accueil sollt all Aktioun fir Flüchtlinge sichen ze fueren oder bei sech opzehuelen am Virfeld mat den Autoritéiten ofgekläert ginn, esou de waarmen Appell vum Aussenminister. Flüchtlingen aus der Ukrain dann sollte sech per Mail bei der Immigratioun umellen. Si kréien dann e Rendez-vous fir hir Demande fir eng Protection temporaire unzehuelen. Heifir gëtt e Guichet unique geschaf. Wann d'Leit hir Protection temporaire hunn, wat hu se da fir e Recht? Bon, dann hu se d'Recht op Hébergement, op Hygiène, op Iessen, op Kléider, medezinesch Versuergung. Kanner, déi an d'Schoul ginn, Schoulmaterial. Si hunn d'Recht och op Aarbecht, dat ass wichteg. Déi Betraffe kéinten sech dann och bei der ADEM umellen, d'Kanner hei an d'Schoule goen, Erwuessener Formatioune man. EU-wäit gëllt dës Protection temporaire lo mol bis de véierte Mäerz 2023.
Jo, zanter ugangs der Woch sinn et all Dag Dosende Refugiéen, déi aus dem Krichsgebitt zu Lëtzebuerg ukommen. Den Tim Orisé huet eng Famill getraff.
Sou voll ass et an der Kichen éischter seelen. D'Famill vun Irpin bei Kiew huet bei Kolleegen vun Izeg en Daach iwwert dem Kapp fonnt. Datt d'Famill hei ass, huet se enger motivéierter Initiativ vun hire Bekannten ze verdanken.

Mir wieren am léifsten doheem. Mir probéieren eis z'adaptéieren, mee dat ass schwéier. Mir hunn eist Doheem misste stënterlech verloossen. Meng Elteren a mäi Mann sinn nach dohannen. Mäi Mann kämpft géint d'Russen. Mir wëlle just heem an e Liewe wéi virum Krich.
Dem Alona hire Mann, dem Daniela an Milana hire Papp ass nach zu Irpin a kämpft grad géint d'Russen, wärend Dausende vu Fraen a Kanner probéieren ze flüchten. Per Telefon kann ee sech bei senger Famill mellen a Bescheed ginn, datt hien nach lieft.
Mir hunn eist Haus um 5 Auer moies misste verloossen. Eis Stad war op eemol ënner Attack. Mir hate mol keng Zäit z'iwwerleeën. Mäi Mann huet d'Decisioun geholl fir ze goen. Mir hunn e puer wichteg Saache gepak. Hien ass schlussendlech sto bliwwen, fir ze kämpfen. Mir hate keng Zäit, fir z'iwwerleeën, wou mer sollten higoen. Mir sinn einfach gaangen, einfach Richtung Westen.
Obwuel d'Famill konstant a Kontakt mat Famillen a Kolleegen aus der Heemecht ass a beréit, wéi an wéini ee vläicht kéint zeréckkommen, stellt sech d'Regierung do drop an, datt an den nächsten Deeg a Woche weider grouss Gruppen aus dem Osten zu Lëtzebuerg ukommen. Et kommen am Moment esou vill Leit un. Wa Leit dann ënnerdaach kommen enzwousch, da muss dat och sécher sinn, datt se dann do eng Zäit laang kënne bleiwen, well soss musse mer duebel Paperasse maachen. D'Initiativ vum Public, selwer Logementer zur Verfügung ze stellen, gëtt begréisst, esou d'Ministesch, ma et misst ee sech bewosst sinn, zu wat ee Jo seet. Et ass en Engagement à moyen, long terme. Et ass net fir eng oder zwou Nuechten, wou mer, wou mer esou Logementer da géingen unhuelen, mee wierklech à long terme. Do muss een och wëssen, do kritt een näischt dofir, wann een esou eppes zur Verfügung stellt. Dat mécht een wierklech benevol. Erkläert ee sech offiziell iwwert de Ministère bereet, fir Zëmmeren ze sponseren, muss ee sech fir op d'mannst dräi Méint engagéieren. Och wann d'Logementsfro fir eng Rëtsch Leit gekläert ass, bleiwe vill anerer opstoen. D'Plaintë
Ech denke vill u meng Kanner. Wéi geet et mat hirer Schoul virun? Si brauchen Aktivitéiten, si mussen zréck an d'Schoul. Ech denken och iwwer d'Schaffe goen no. Ech wëll kënne bäidroen a fir meng Kanner opkommen. Déi gréisste Fro ass awer, Wéini kënne mer heem?
Froen, déi Schratt fir Schratt déi nächsten Deeg a Wochen opgeschafft solle ginn.
Mat de Suen, déi Russland iwwer d'Gasexporter an d'Staatskeess kritt, gëtt de Krich finanzéiert. Dowéinst stellt sech d'Fro, ob d'Europäesch Unioun komplett op russesche Gas verzichte kann. D'EU-Kommissioun huet jiddefalls annoncéiert, bis den nächste Wanter russesch Gasimporter ëm 70 Prozent ze reduzéieren. Ganz drop verzichte kéint een den Ament awer net. Wéi vill Gas aus Russland hu mär iwwerhaapt zu Lëtzebuerg a wéi wäerten sech Präiser entwéckelen? De Rick Thill huet nogefrot. Bei Enovos huet een d'Situatioun genee am Aen. De Krich, d'Sanktiounen, d'Gasliwwerungen hunn och en Impakt op Lëtzebuerg. Eist Land ass un d'belsch Gasnetz ugeschloss an d'Belsch hirersäits un den hollännesche Réseau. An Holland hutt der Connectiounen zu den norwegesche Gasfelder, Dir hutt Connectiounen zu Häfen, wou verflëssegten Äerdgas importéiert ka ginn. Dir hutt esou en Hafen zum Beispill och an der Belsch, Zeebrugge, wéi gesot, mir si ganz gutt do och interconnectéiert. An dann hutt Der natierlech och den hollännesche Maart ass dann och erëm weider mat Däitschland interconnectéiert. Déi ganz Mäert sinn e bëssen interconnectéiert. 50 Prozent vun eisem Gas kommen aus Holland an aus Norwegen, 25 Prozent ass flëssegen Äerdgas aus aller Welt, deen iwwer d'Häfen importéiert gëtt, a 25 Prozent vum Gas kënnt aus Russland. Dat ass am Allgemeine Pipeline-Gas, deen eeben dann zum Beispill iwwer Däitschland och an den hollännesche Réseau kënnt, oder mir hunn och eng Interconnectioun nach mat Däitschland, deen och do iwwer déi Interconnectioun ka rakommen. Lëtzebuerg huet keng Gasreserven oder Méiglechkeeten, Äerdgas ze stockéieren. Eis Partner an der Belsch hunn allerdéngs esou e Späicher. Bannent engem Joer hu sech d'Gaspräisser um internationale Marché verzéngfacht an aktuell ginn et enorm Schwankungen. Déi geopolitesch Situatioun, dee schreckleche Krich, dee mer do hunn, dat impaktéiert am Moment immens de Präis. All Norecht impaktéiert immens de Präis. Also mir hunn déi letzt. Zéng Dee, et geet erop an et geet erof. Also et ass wierklech am Moment ganz schwéier, elo eng Ausso ze soen, ze maachen, wou dat higeet. Ugangs des Joers kruten d'Gas-Clienten jo d'Avancë gehéicht. Aktuell wieren déi Rechnungen nach ëmmer richteg, seet Enovos. Wéi d'Situatioun a sechs Méint ausgesäit, kéint den Ament awer kee soen.
Mir kucken all Moyen, dee mer kënnen zur Verfügung stellen, fir séier de Flüchtlingen aus der Ukrain ze hëllefen, seet den éischte Schäffe vun der Stad Lëtzebuerg, de Serge Wilmes. Well et ganz vill jo Frae sinn, haaptsächlech, déi mat Kanner kommen, muss och elo kuckt ginn, dat mer déi och am Foyer scolaire ënnerkréien, dat mer och kucke mat Maison-relaisen, dat mer kucken, dat déi och kënnen esou séier wéi méiglech integréiert ginn, och mat Sproochecoursen. Mir maachen dat och an enkster Ofstëmmung mat den ukraineschen Associatiounen, déi sech also do och këmmeren. Mir wëssen net, wéi laang dee Konflikt nach an dee Krich do wäert daueren. Also mir mussen eis drop astellen, dat och Hëllefen unzebidden, déi op Zäit och wäerten ausgeluecht sinn. De ganzen Interview fannt der wéi gewinnt op rtr.lu an d'Invitée d'Armoire um Radio um 10 op 8 ass d'Ëmweltministesch Carole Dieschbourg. An der Chamber dann gouf et haut zwee méi mouvementéiert Debaten. De Moie stung eng Petitioun géint de Covid-Check um Programm an de Mëtteg ass et ëm dat drëtt Kapitel vun der Verfassungsreform gaang. Detailer eran bei der National Norichten vum Anne Wolff.
Dat drëtt Kapitel vun der Verfassungsreform gouf mat de Stëmme vun de Majoritéitsparteien, der csv an de Pirate gestëmmt. Déi Lénk hu sech enthal, d'ADR huet dogéint gestëmmt. Kritik gouf et fir d'ADR vun e puer Rapporteren fir hir Informatiounscampagne. Am Tramsschapp haten se jo net déi gutt Idee fir dann ze soen, da géife mer d'Polygamie aféieren. Ech hu mol eng Kéier gelauschtert, de Vertrieder vum adr, dee jo awer e gudde Kapp huet, misst jo awer wëssen, datt hei zu Lëtzebuerg d'Polygamie e Crime ass an a mat extrem staarke Strofe beluecht gëtt. Ech hunn nëmme gestaunt. Am drëtte Kapitel ginn d'Grondrechter, ëffentlech Fräiheeten an d'Staatsziler definéiert. Eng Petitioun hat gefuerdert, datt de Covid-Check an ëffentleche Gebaier a Betriber ofgeschaaft gëtt. Wou um Enn vun den Diskussiounen e Verglach mam Holocaust a mat Aschüchterungsmethode vun den Nazie gemaach gouf, hunn déi meescht Deputéiert aus Protest de Sall verlooss. Wat de Fong vun der Petitioun ugeet, sinn d'Deputéierten iwwerzeegt, datt sech déi meescht Revendicatioune mam neie Covid-Gesetz erliedegt hunn. Csv wëllt d'Handwierk opwäerten. Op enger Pressekonferenz goufe Virschléi presentéiert, wéi Jugendlecher nees méi fir eng handwierklech Léier begeeschtert kënne ginn. Dat géif schonn an der Grondschoul ufänken. Datt een och emol do drop hiweist, wat ass en Handwierksberuff, wat kann een alles mat engem Handwierksberuff maachen, an datt een net nëmme mat de Schüler a Schülerinnen dodriwwer schwätzt, mee och mat den Elteren, well d'Elteren awer nach ëmmer de Multiplikator sinn no baussen, hei mäi Kand mécht déi Richtung oder déi Richtung, do beaflossen d'Elteren, ob een dat wëll oder net. Donieft fuerdert d'csv obligatoresch Stagë fir d'Schüler am Lycée classique, eng Opwäertung vum Technikerdiplom an eng méi grouss Offer vu BTS respektiv Bachelorstudiegäng fir handwierklech Metier'en. D'adr kritiséiert, datt uechter d'Land ëmmer méi Post-Büroen zougemaach ginn. Dofir hu si zu Colmer-Bierg op e Protest-Piquet invitéiert. Dee Büro soll Enn Mäerz zougemaach ginn. Der Post no ass schonn am Januar an direkter Noperschaft en neie Point Post opgaang.
D'Covid 19 Pandemie ass net eriwwer, och wann op ville Plazen an Europa d'Restriktiounen opgehuewen oder gelackert ginn. Asien ass nach net doduerch. Ee vun den Epizenteren aktuell ass Hongkong. Méi dozou an aner Noriichten aus dem Ausland, lo am Resumé vum Petz Bartz.
Bannent de leschten zwou Woche goufen am Weltfinanzzentrum Hong Kong iwwer 600.000 nei Infektioune gezielt an iwwer 2.500 Doudesaffer mam Covid 19. Well d'Spideeler komplett iwwerfëllt sinn, hunn d'Autoritéite bannent 7 Deeg missen Zeltspideeler mat méi wéi 1.000 Intensivbetter bauen a parallel dozou Infrastrukture fir op d'mannst 10.000 Patienten a Quarantän kënnen ze setzen.

iwwert déi den Equipage sech duerno konnt a Sécherheet bréngen.
Direkt richteg erkannt hat en Interpret zu Brisbane an Australien e klengt Mëssgeschéck aus der Natur. Et wor eng Eil, déi de Mann fir Zeechesprooch op enger Pressekonferenz iwwerraschend getraff hat. Mee et sollt jo Gléck bréngen, gëtt gesot.
Wéi wichteg d'Gesondheetsberuffer an d'Fuerschung an deem Beräich sinn, gouf eis an de leschten zwee Joer zimmlech däitlech virun Ae gefouert. D'Lëtzebuerger Regierung wëll och an deem Beräich weider Efforten zu Lëtzebuerg maachen an huet am Kader vun enger Wirtschaftsmissioun vum Minister Franz Fayot zu Forchheim an Däitschland annoncéiert, datt zu Esch e Gesondheetscampus entstoe soll. Detailer vum Pierre Wamerskirch. Eng Firma vun Esch huet direkt am Ufank vun der Corona-Pandemie en eegene PCR-Test entwéckelt an am Grand-Duché produzéiert. D'Test-Capacitéiten op déi Lëtzebuerg vun Ufank un konnt zeréckgräifen. Eng Erfollegsstory op déi soll opgebaut ginn an déi weise géif, wéi wichteg Investitiounen an deem Beräich sinn. Um Bord vun enger Wirtschaftsmissioun gouf en neien Gesondheetscampus zu Esch annoncéiert. Mir sinn iwwerzeegt, dass dat e Secteur ass fir d'Zukunft. De Secteur vun der digitaler Santé, wou ëmmer méi mat Patientendate geschafft gëtt, wou dat an d'Recherche afléisst a wou doduerch eng besser a méi personaliséiert Medezin ka gemaach ginn. Op zwee Komma véier Hektar soll de sougenannten Heal Campus entstoen. Dat tëscht dem House of Biohealth, wou aktuell eng 20 Firmen an 1.000 Mataarbechter schaffen, an dem geplangten neien Escher Spidol. En Deel vun den Infrastrukturaarbechten ass schonn ofgeschloss, 2024 kéinten d'Aarbechten ufänken, bannent 10 Joer soll de komplette Campus stoen. Also dat, wat mir festgestallt hunn, wat wierklech den A et O ass, dat ass, datt mer den ëffentleche Secteur, also alles, wat d'Recherche publique ass, zesummesetzen mat der Privatwirtschaft an da kucken, duerch d'Animatioun déi Leit och zesummeschaffe loossen. Dat ass do, wou de Knaller kënnt, wou sech dann och nei Aktivitéiten, nei Synergien entwéckelen an dann och déi Campusmentalitéit entsteet, déi ee brauch fir dass Innovatioun seng Plaz kann fannen. Den Terrain gehéiert zum SARI, den Aktivitéitszonen zu Éilereng. Duerch dësen neie Projet géif d'Regioun fir héichqualifizéiert Aarbechter méi interessant ginn. Also als Gemengen erwaarden ech sech, dass et effektiv e Succès gëtt an dass mer vill jonk nei Betriber och kënnen do usidelen, wat jo awer och eng Retombée huet op ganz vill aner Saachen, dat heescht op d'Restauratioun, op Wunnen, op Liewen an deene Gemengen, déi ronderëm sinn. An ech mengen, doduerch dass de Site och mam. Belval awer gutt verknëppt ass a mat dem neie Spidol, wat dohinner kënnt, ass dat ideal fir fir doherno kënnen ze schaffen, ze wunnen an ze liewen. Zu Forchheim an Däitschland gëtt et esou e grousse Gesondheetscampus. Dës Medical Valley geet sech eng gréisser Lëtzebuerger Delegatioun haut a muer ukucken.
A moi dann weise mer Eech wat dëse Gesondheetscampus zu Forchheim ass an wéi wäit et e Virbild fir Lëtzebuerg soll ginn. Sport dann mat Futtball an der Suite vun den Retoursmatcher vun der Aachtelsfinall an der Champions League. Mär iwwerdroen de Match Real Madrid géint Paris Saint-Germain. Den PSG geet den Owend mat engem klengen Avantage an des Partie, mee et erwaart een sech, Tim, en Duell op Aenhéicht. Jo, gudden Owend. D'Affiche héiert sech jo selwer schonn excellent un. D'Fro ass, ob béid Ekippen dann och den Owend hiert Potenzial kënnen ofruffen. Den Alice Machate, PS. Ausgangspositioun versprécht, well Madrid muss e Gol schéissen. Mir hoffen op alle Fall op e flotte Match, wéi gewinnt vun véirel vir néng un, mat eisem Expert Paul Philipp. Merci Tim, esouwäit dann fir de Journal. Bei eis geet et elo weider mat Velo a Paris-Nice an dono de Bléck op d'Wieder. Iech nach e ganz schéinen Owend an Äddi bis muer.
Op der Flucht virum Krich an der Ukrain hunn am Moment iwwer zwou Millioune Mënsche keen Doheem méi. Dës Mënsche brauchen elo eise Support. Hëlleft och Dir an ënnerstëtzt d'Hëllefsorganisatiounen, déi sech fir si asetzen. D'Kontosnummere fannt Dir op rtl.lu. Rtl seet Merci fir Är Generositéit an Är Hëllef fir d'Ukrain.

D'Biller an d'Informatiounen, déi am Moment aus der Ukrain kommen, beonrouegen a beschäftegen och hei am Land vill Mënschen. D'Thema Krich ass omnipresent. Et verléiert een sech heiansdo an deenen Ängschten, och wann ee ze vill kuckt, esou Facebook an d'Noriichten an alles. Ma wéi schwätzt ee mat Kanner a Jugendlechen iwwer dat, wat am Moment an der Welt lass ass? Mir begleede se, mir berouege se, mir informéiere se, mir hannerfroe se. De richtegen Ëmgang mat der Angscht virum Krich, bei Erwuessener a Kanner. Eist Thema muer am Magasinn.